Mela, merħba l-kulħadd għal dan it-tielet webinar mis-serja ta' tminja illi għandna fil-serja Connect to Learning. Eh, kif tafu l-webinar tal-lum eh, iffukat fuq l-school leaders eh, u se nitkellmu fuq il-well-being tagħhom. Qabel ma nibdew nixtieq illi nkellimkom ftit fuq xi aspetti ta' dal-webinar, partikolarment iċ-chat. Kif tafu għandkom il-funzjoni li tistgħu tużaw iċ-chat hemmhekk u nixtieqkom li tużawha biex tgħaddu xi kummenti jew xi ideat li intom għandkom jew xi esperjenzi wkoll. Fiċ-chat ukoll se naqsmu magħkom xi links għal readings għal xi surveys li ħan għamlu wkoll waqt dan il-webinar. Għandna wkoll il-function tal-question and answer fejn hemmhekk nistjuqukom illi nużawha speċifikament għal mistoqsijiet illi intom jista' jkollkom għal guest speakers tagħna. Għandna wkoll ir-raise hand. Ir-raise hand nixtieqkom li tnużawha fit-tieni parti ta' dal-webinar meta se noħolqu diskussjoni magħkom. Nixtiequ li tużaw dil-funzjoni jekk intom tridu titlu bħala panelists, tidru u tpoġġu l-mistoqsija l-guest speakers tagħna. Qabel ma ngħaddi għal survey li ħan introduċi nixtieq nkellmkom fuq is-surveys li qed nagħmlu illi kellna mistoqsijiet jekk dawn nistgħux naqsmu magħkom. Imma aħna qed nużaw kif tafu intom qed nużaw is-survey biex eh, namlu ċert illi l-parteċipant li qed jitlu f'dawn il-webinars qed jipparteċipaw u allura ikunu titolati għal ċertifikat illi senatu fl-aħħar tas-serje. Allura minħabba dak il-fatt ma nixtiqux illi ir-responses li persuna tagħti eh, b'mod individwali jaslu għand nies oħrajn, imma jibqgħu għandna u ma jaslu ma jaslu mkien aktar. Xtaqt illi niċċara għax fl-aħħar webinar li kellna kien hemm nistaqsa domanda Kif għattilkom il-ċertifikat li se jingħata fl-aħħar ta' dis-serje jinkludi numru ta' sigħat, jiddependi kemm intom irreġistrajtu għal dal-webinars ovvjament u ħadtu sehem fihom. Nixtieq eh, ovvjament eh, nannunċja li kif tafu intom qed jiġi recorded dan il-webinar u r-recording ta' dal-webinar jitla' aktar tard fuq il-website tagħna Love to Teach. Nixtieq li sanaddi għal survey li se nillonċawha mill-ewwel li se nagħmel u se nitfa' daqsxejn waħda il-link ta' dan is-survey direttament fil-chat. U se nitlobkom ovvjament illi tibdew timlew dan is-survey. Għanaddija malajr issa. Mela, jien għadni kif xxerjajt il-link ma'kom hemmhekk, dan is-survey ir-riżultati tiegħu sen niddiskutuhom aktar tard fil-webinar fl-aħħar isu kwarta tal-webinar. Biex ninformakom preżentament parteċipanti qegħdin 190 u ovvjament kontenta ħafna li għandna rispons tant tajjeb għal dal-webinar u anka għal webinars preċedenti li kellna. Nixtieq issa ngħaddi mill-ewwel għal biex nintroduċi lil Chris Bezzina. Ehm, ovvjament ma tantx għandu bżonn introduzzjoni Chris, Chris jafu ħafna nies, ħafna edukaturi, partikolarment school leaders, ehm, ħadem ħafna fejn jidħol leadership, ħadem ħafna fejn jidħol CPD u professional learning ehm, u sanħalli fideħ biex jintroduċi l-guest speakers tagħna u ovvjament jintroduċi t-tema biex nibdew diskussjoni. Id-diskussjoni se jisu nofsija fil-bidu imbagħad indaħħlu ovvjament il-mistoqsijiet tagħkom u d-diskussjoni. Fidejk Chris, grazzi. Proset, thanks, thank you James. Nirringrazzjakom anka jien għan-nom tal-fakultà li jiena għattu magħna għal dal-ewwel webinar fil-każ tagħna għall-indirizzat l-iktar għall-mexxejja tal-iskejjel tagħna. u tal-istituzzjonijiet tagħna. Nixtieq nibda kif qalilna James billi nintroduċi il-guest speakers tagħna, il-Dr. Angela Pulis, Dr. Marlin Kawki u Father Mark Ellul. Ħanajt xi ħaġa qasira fuq kull persuna mbagħad nibdew id-diskussjoni. Dr. Angel bdiet eh, bħala għalliema chemistry u biology teacher fl-iskejjel sekondarji Maltin Serviet ukoll bħala Assistant Head f'diversi istituzzjonijiet bħalissa hija Head of School at Mosta Primary fil-Maria Reġina College. Research interests tagħha huma sintendi educational leadership, interessanti l-aspett ta' quality assurance u forsi mod partikolari għandha l-aspett ta' pupil voice li huwa interessanti ħafna dal-aspett. Father Mark eh, beda l-karriera tiegħu wkoll bħala għallim eh, tal-chemistry u biology, bħalissa jservi bħala surmas tal-seminarju tal-Arċisqof, the Archbishop Seminary. Research interests tiegħu huma iktar bażati fuq il-karattru u l-valur eh, u l-values education u fil-fatt jaqra l-dottorat bħalissa mal-University College ta' Londra f'dan il-kamp. Dr. Marlene, kollega tagħna fl-Università, hija lecturer fil-Faculty for Social Wellbeing. Uh, Marlene hija wkoll counseling psychologist, uh, taħdem bħala terapista u supervisor kemm fl-iskejjel uh, f'settings ta' refuġjati u wkoll ma' nies li għaddew minn trauma jew abbuż. Um, kienet involviet ruħa f'serje ta' programmi fuq teacher education programs barra minn Malta u l-pubblikazzjonijiet tagħha jikkonċernaw esperjenzi fir-reliġjon, church attachment u school counseling. Mela, merħba, merħba l-ewwel net nirringrazzja l-speakers tal-li laqgħu l-istedina tagħna li jkunu eh, magħna f'dan il-webinar. U sa nintroduċu mill-ewwel it-tema. Xtaqt nibda b'din il-quote, jgħidu Christopher dejjem ħobb juża l-quotes, imma naħseb din il-quote ta' Thomas Hare tirrappreżenta naħseb Dak li aħna bħala Fakultà nħaddnu fil-qasam tat-tmexxija u tal-istituzzjonijiet u tal-mexxejja edukattivi, jiġifieri kif inħarsu lejn leaders u leadership. Thomas Hare jgħid good leaders change organisations, great leaders change people. People are at the heart of any organisation. Naħseb meta nħarsu lejn dil-quote napprezzaw Verament dak li għaddejjin minnu bħalissa. Dawk il-leaders li qed jagħmlu differenza u mhux din mhijiex klixe, dawk li qegħdin jagħmlu differenza huma dawk li qed jiffokaw ħafna fuq il-persuna fuq ir-relazzjonijiet kemm mal-għalliema tagħhom, kemm mal-lessis tagħhom, kemm mat-tfal u kemm mal-ġenituri. U naħseb li hija l-qafas ehm, tal-webinars mhux biss għall-school leaders imma wkoll għall-allima. Naħseb li hija importanti li nħadnuh dan il- il-messaġġ li qed itina Thomas Herr. Mela għalfejn għażilna din it-tema. Eh, kif tafu professjoni tal-għallim ta' mexxej fil-kamp edukattiv sar, kif ngħidu bl-Ingliż, high risk role. b'impatt negattiv fuq is-saħħa emozzjonali u mentali. Biex wieħed jattira l-għalliema u mexxejja llum sar diffiċli kif nafu. Sar diffiċli mhux biss fuq livell nazzjonali, imma fil-preżent hawn kriżi internazzjonali f'ħafna pajjiżi fil-fatt. Biex wieħed jattira u jżomm nies fil-professjoni, kif ngħidu teacher recruitment and retention. Fil-fatt fejn qabel konna ngħidu once a teacher, a teacher for life, nafu li issa anka retention is an issue in Malta. Eh, naħseb il-pressjoni li ġabet maħħa dan din il-pandemija, il-COVID-19, il-mexxej għandhom bżonn eh, ta' livell li ta' emotional resilience. Jekk irridu nkunu kapaċi li jirrispondu jirkupraw u jimxu 'l quddiem fix-xhur li ġejjin. Fil-fatt, wieħed mill-reports reċenti li ħarġet Deloitte, the Deloitte Insight Report, jagħtina dawn it-tliet verbi, how are we going to respond, recover and thrive in the months to come. Dak huwa dak li nixtieq jew l-intenzjonija tagħna hija li nitkellmu mal-speakers u, uh, u dawk li qegħdin jipparteċipaw f'dan il-webinar fuq dan. Ġifieri dan il, din il-mixja, il din this journey li għandna bżonn nagħmlu uh, flimkien. All right, ħanibdew diskussjoni, ħan niprofaw namlu hija li natu ċans li l-speakers dawk il-ftit minuti biex ikonna ċans li ikonna ċiklu iktar minn wieħed meta nkun qegħdin nitkellmu. Eh, forsi Anġel nibdew bik. L-ewwel reazzjoni, mela, edged in my memory, naħseb għal dejjem, Thursday 12 March, li ħin kien xi ftit wara s-sija ta' war nofsinhar meta ġiet l-aħbar illi l-iskejjel ħajinalqu. Hemmhekk isni qed naraw of body experience miexja fil-kuruturi, l-edukaturi kollha eċitati ħafna, it-tfal eċitati b'mod ieħor, dik l-innoċenza fuq wiċċ l-istudenti, li beda għaddej minn moħħi dak il-ħin il-feelings li kelli minn moħħi minn qalbi, fear, a sense of foreboding, what's going to happen, COVID has hit us,

U kelli wkoll feelings ta' anger. Um, this is uh, a feeling li huwa recurrent fija, you know, that's how I react. Anger, we were fed a lot of misinformation, at least that's how I felt, sa kont għet nħosni jena, konnilna ilom jajdunna it's, uh, it's something mild, influenza kills more people, mistrust, eh, World Health Authorities, x'kienu qegħdin jgħidulna, world leaders, how were we handling the COVID situation globally. Issa, um, Dillinger u koll um, kienet edha tizdi ta' xkonna din naraw xed jiġri fl-Italja, daw il-feelings kolla li kelli initially. Wara ftit bdejt inħoss feelings ta' isolation. The next day, Friday the 13th, I was feeling very isolated. A lot of uncertainty. Bdejt inħossni illi jiena li għandi dil uncertainty kollha kulħadd irid is-certainty minn għandi. Um, that was my perception, that was what I was feeling. Wara ftit tibda sara li daw il-feelings ikunu detached mir-realtà. Ir-realtà ma kienieċ daqsek. Bizmel ma kienieċ daqsek kera fir-realtà. Ma konċeda waħdi ġifina għandi t-tim, l-SLT tim tiegħi, l-edukaturi li kienu miegħi ma dik il-physical disconnection

These were my initial feelings. Tajjeb, tajjeb. Trid nifqu hemm Angela u naraw forsi Father Mark. Chris, jimporta terġa' tirrepeti ftit domanda għax waqt li kont qed istaqsi domanda mid-dera ċertu attendees ma semgħu ċara. Alright, x'kienu l-ewwel reazzjonijiet ta' Angela u ta' Father Mark għal komunikazzjoni li sejjel Maltin u Angela bdiet tispjega eh, x'ħasset. Alright, forsi Father Mark jidħol Father Mark, thank you, Father. L-ewwel reazzjoni kienet reazzjoni ta' relief. Ġifieri konna għaddejjin minn ġimagħtejn ta' build-up ta' anxiety minħabba l-unknown. L-unknown ta' kif jinġteret il-virus, l-unknown ta' x'għandek suppost tagħmel, l-unknown ta' jekk għandek il xi ħadd li huwa suspettat li huwa marid fejn se tiżola kif se tibatu d-dar, ħafna minn dawn l-affarijiet. Ġifieri, l-ewwel waħda kienet relief, ġifieri dawn il-ħafna knowns at least were shelved. Imma mill-banda l-oħra kien hemm ukoll il-biża. And what's next? Iġifieri l-anzjetà ta' kif se tibqa' tikkomunika mal-istakeholders kollha. Kif se tibqa' tagħraf in-nies li forsi f'għajnejna jidhru ftit iktar vulnerabbli fl-iskola, kif se nibqgħu nissaportjawhom? In-nies li forsi m'għandhomx aċċess biex aħna nkomplu nikkomunikaw magħhom U allura anka il-mod ta' il-dawn kif se nilħquhom. Imbagħad bħala school leader ukoll il-ħafna unknowns ta' Kulħadd jistaqsik x'suppost isir u inti m'għandikx ir-risposta illi din tista' tagħtiha jew ir-risposta li għandek addirittura hija kontra dak li qegħdin jistennew. U allura trid ikun cold shower fuq cold shower oħra. F'dan il-livell allura mbagħad l-isolation ta' il-persuna li trid tiddeċiedi. Imma anka jiena stess rrid nitgħallem x'suppost nagħmlu, kif se nirreaġixxu, eh, kif se nilħqu lin-nies. Eh, u dawn il-mistoqsijiet li imbagħad tengod li xerjajnihom bħala SMT. U hemmhekk sibt imbagħad dan il-livell ta' sapport fuq dak il-livell ta' kolleġjalità. Il-burden isu inqasam anka ma' dawn is illi eh, jiena għandi trust lejhom huma għandhom trust lejja u kif flimkien mbagħad eh, we ehm, tackled the hurdle. Forsi ejn nifqu hemm Mark għax eh, inti u Anġel samtu ċerta kliem, ċerta lingwaġġ li forsi issa tista' tgħinna ninkwadra forsi Marlin. Ara, Marlin, jiena ħadd eh, bdejt niġbor xi kliem, pereżempju tkellimna fuq anger, fear intużat miż-żewġ kelliema, eh, l-idea ta' mistrust, a sense of isolation, u mbagħad li bdew that sense of uncertainty, eh, isolation li mbagħad thanks to the SLTs tal-iskejjer bdew jipprovaw jifmu il-kuntest li qegħdin fih. Forsi jien nibqu hemmhekk The notion of the anxiety, anxiety of the unknown biex nuża l-frażi ta' Father Mark. How can you help us to um, relate to this? What is it telling us about resilience? Mm -hmm. Fil-fatt, Chris, xi ħaġa li li laqtitni hekk fil- jiena u naħseb ftit fuq dan fuq dan topic, eh, iltqajt ma' frażi eh, fejn tgħid li qisu inti kont attur ġo play. Sewwa. Mentri f'daqqa waħda, l-iskript u l-kostumi nbidlu, halfway, fil-play. U trid tipprova tirranġa. U tkomplu għaddej, tkompli għaddej. Isu, u din, ek, isu ġallitni naħseb ħafna fuq xi tfisser li tkompli għaddej minn b'dawn l-affarijiet hekk li ġraw mm. f'daqqa u xi ħaġa li laqtitni hekk li semmew kemm Angela u Father Mark kienet li ħafna mir reazzjonijiet li semmew eh, kienu relatati anke fil-letteratura qed nirrelataw ma' trauma. Ġi trauma fija tlet tlet aspetti. Waħda hija the lack of controllability Ġi, tħossok kompletament helpless, ma tista' tagħmel xejn. Sewa. Rajja, il-perception eh, semmita ħafna Angela eh, ta' dak li qed jiġi bħala negattiv, eh, dak l-element ta' foreboding. U l-oħra kemm ġrat malajr. Isu din minn ġurnata l-oħra. Mhm, mhm. Fili mhux ħajalqu l-iskejjel u ħajalqu. U kienet xi ħaġa li għalkemm għal-bidu ħsibna li forsi mhix ħaddum, imma imbagħad damet. U għada magħna. U għada magħna. Hmm. Eh, u allura jisu faċilment jista' jkollna sintomi ta' dak li ngħidulu post-traumatic stress. fejn ma nħossunix safe. Sew, sew. Xi ħaġa li nħobbu ngħidu hekk rigward din, e, hemm frażi popolari ħafna ta' what doesn't kill you makes you stronger. Mhm. U xi kultant hekk inħobbu nużawha. E, però fil-verità, Mhux bilfors huwa hekk. U għawek jidħol il-konċett ta' resilience għax fejn hemm ċertu persuni eh, jirnexxilhom jadattaw, oħrajn ma jirnexxilhomx hmm. jadattaw daqshekk malajr u ċerta li, li fil-parteċipanti hemm nies li kellhom reazzjonijiet diversi. Hmm? U allura, isu l-ewwel ħanejt xini resilience, imbagħad ħanejt forsi xi tips ta' kif nistaw nżidu għad il-resilience. Mela, resilience fija erba, erba elementi. Waħda hija li nadattaw, nadattaw pjuttost malajr għal dis situazzjoni ġdida. Hm? Inbidel l-script, nadattaw. L-oħra hija bouncing back from it, ġifiri wara wara li kellna situazzjoni ġrat f'daqqa, għaddiet u erġajna lura għal xi tip ta' normal. Hmm? Resilience hija wkoll eh, mod ta' kif eh, inkunu protetti minn dawn il-feelings vera koroħ. Ġifiri, fi żmien vera ikra inkunu protected biex ma nikrollawx. Hmm? U ir-raba element ta' resilience hija thriving, Ġi minkejja li ġara dan kollu, mhux talli inkampaw imma talli we thrive, talli kif tgħid b'xi mod jirnexxina nagħmlu suċċess minna. Allura, li nkunu resilient ma jfissirx li inkunu cushioned mill-istress, ma jfissirx li ma jkollniex stress, imma jisu għandek umbrella fix-xita. Hmm? Jew dik l-image ta' siġra li eh, flok tinkiser tista' titgħawweġ. Mhm, mhm, ekku, ekku. Jek għanna ċans nista' forsi nsemmi xi tips ta' kif nistgħu. Nistgħu forsi Marlin nagħmlu aktar tard ħalli naraw daqsxejn. Għax inti qed titkellem ukoll fuq it-tip ta' karattru jrid ikollok. Mm. Ġifieri character is fundamental for resilience u xekk Ek nista nuża dil a way of looking at it. So the way we connect with issues, with the problem, for example, as you're saying. And the, the type of person we are, whether we view things with optimism, whether we view things with pessimism, uh, are going to determine how people react. U forsi issa nistaw naraw li wara li għaddew minn dil-fazi, uh, li kif tajtint Marlin jista' jkun li hemm min għadu fiha, għax jiddependi mill-karattru li jkollok u mill-kuntest li qiegħed fih. Forsi nitkellmu daqsxejn x'kienu the critical steps li kemm Anġel, Anġela u kemm Mark ħadu biex ehm, jassiguraw għalhekk huma mexxejja, jassiguraw l-istaff tagħhom, l-tfal, il-ġenituri li we're still in control, we are going to handle this, we're going to move on. This is, these are the steps

Fidejk, Angela. Eh, l-ewwel ħaġa li għamilt illi jiena rrid nkun intune intrapersonally. Jiena hmm. nkun intune ma' dal-feelings illi kelli illi jiġu resolved u rrid I had to safeguard my well-being. Firstly, the amount of work minn barra di li we had to adapt very, very quickly to a new reality, the amount of work was unsurmountable. U anka um, it helped me illi jiena I, I had to start disconnecting minn dan il-negative news li konta dan isma il-ħin kollu l-ħin kollu. So I had to distance myself so that I could clear my mind. Rrit nibda eh, nifoka issa this is the new reality nifoka ktar fuq ix-xogħol. Bħala well-being tiegħi, um, surprisingly, indunajt illi dak li qabel Kien itini pjaċir I started rejecting it. Um, usually I love to read, I spend many hours reading. Dan il-periodu għedin għajdu March, beginning of April, I didn't want to read anymore. Mm -hmm. Creative crafts, I didn't want to do that anymore. So I had to find new things to sustain my well-being. And I did. Affarijiet żgħar, ġifiri konna kulħadd partial lockdown, ippruvajt ftit gardening, more for the joy of it, għax l-outcome ma tantx kien. Ma nitkellmux fuq. Ma nitkellmux, l-effort. Umbat, new ways of communication. Ok. U kellna mbagħad teams għena ħafna ħafna biex nikkomunikaw, mhm. nikkomunikaw bejnietna bħal-essenti, nikkomunikaw mal-edukaturi. Eh, L-SMS, Fani li għena f'da l-SMS, l-school system li għanna ma tantx konna nużawa qabel, bdejna nużaw l-SMS u l-parents specialment mill-ewwel jaraw l-SMS. If you want to write someone um, through SMS, you can do it really fast. Um, communication, l-emails kontinuament, il-ħin kollu, il-ħin kollu dak il-flow bit-tep u l-ħazin li fihom, l-emails. Għandhom il-shortcomings tagħhom l-emails għax inti il-mood minn tixed tispjega. Mhm. Allura ehm, spiċċajt ukoll iktar minn qatt qabel inċempel ħafna nies directly. I found people directly, anka parents. Kien żmien fejn ċempilt dirett ħafna lil parents biex inkun nista' l-message inwaslu u nwaslu tajjeb. Sewa. Tajjeb, tajjeb, all right, thanks, that's a good Your first initial steps. Five minutes, yes, five minutes to conclude this part. Tajjeb, thanks. Ħina l-Father Mark u Marlene biex taġġaw, titħoli u koll. Thanks, Father. Your, your critical steps that you undertook. Ovvjament l ħaġa li li kallinieħu hija kif sam jisu nagħmel structure ta' xogħol il-ġdid jekk irridu ngħidulu hekk, kif qalet Anġel, l-ewwel ftit jiem kienu ġranet ta' 14-il siegħa quddiem il-kompjuter daqqa ma' wieħed u daqqa ma' l-ieħor biex tikkomunika. Imbagħad wara illi hekk isu bħala tim għamna roles differenti minn se jagħmel xiex differenti, dik kienet imbagħad isu serħan tal-moħħ illi l-areas kollha are being tapped into. Imbagħad bdew ġejjin ħafna mistoqsijiet min-naħa tal-parents, imma x'ser jiġri, imma kif se tkomplu. U bħala nġel ħadna r-rotta illi l-emails ma kinux qegħdin ikunu biżejjed. Anzi, pjuttost kienu qegħdin jiġu misinterpreted it-tonalità so on so forth. Allura ħadna il-livell ta' telefonata illi inti hemmhekk tista' tara anke l-mood tal-familja and you empathize għax anke l-familji stess intlaqtu minn sitwazzjonijiet differenti, tfal id-dar, xi wħud mingħajr xogħol, allura l-istress levels hemmhekk kienu fuq dak il-livell ukoll. Naħseb l-iktar ħaġa li jenitni imma illi I touch base u ma niddejjaqx nitkellem fuq l-emotions man nies li jiena nafda ehm, fuq l-emotions li kont għaddej minnhom. Mhm. Eh, emotions ta' loneliness, emotions ta' ta' fear, emotions ta' helplessness. Illi dawk mbagħad għenuni li għall-inqas il-fatt li jiena I'm in touch with my core nista' nifhem il-ħaddieħor mhux nagħmel ħafna iktar qisu l-anger tiegħi jew l-emotions tiegħi nixħethom fuq ħaddieħor. Tajjeb, tajjeb. Interessanti li xjuta eh, eh, eh, personal emotions, how we express our, our willingness to express ourselves and the importance anka qed nara l-parteċipanti qed jgħidulna the issue of emotional intelligence. Maybe we can latch on to that. Uh, uh emotional intelligence is critical at this stage. More, more, I think, uh, when facing such uh, situations. Marlene, maybe a few words from your end, please. Il-fat din l-issue ta' emotional intelligence eh, hija kruċjali, ġifieri waħda mit-tips li nikkoraġixxu hija li nikkultivaw self-awareness, ġifieri nkunu mhm. nafu xi reactions ikollna u x'inhu ma triggers tagħna. jista' jkun jiena nkun triggered iktar mill-biża ta' falliment milli biża ta' rejection pereżempju. Allura ġri importanti li, li nifmu x'inhu ma' reactions tagħna, x'inhu ma' l-expectations tagħna, għax kif, kif is-semma diġà ġri mhux expectations mill-iskola biss, jew mill-SMT biss, jew mill-istudenti biss. id-dar. Mhm. Xi ħaġa oħra hi li nkunu nafu fejn impoġġu boundaries li mhuwiex faċli meta kollox u online jisu x-xogħol jidħol id-dar u diffiċli tpoġġi boundary, però eh, fuq dak il-livell eh, hemm bżonn il-boundary u anke fuq livell li jekk għaddejjin minn problema li il-problema mhijiex jien. Xi kultant naħseb anke jekk ikollna xi tip ta' falliment, eh, isu nassoċjaw ruħna ma' falliment. Meta mhuwiex il-każ. Xi ħaġa oħra li semma Father Mark hija nitkellmu fuq l-emotions ma' nies li jissapportjawna. It can be very isolating, anke Angela semmita. Eh, hmm. Però eh, importanti li we keep good company. U hmm. fejn hemm bżonn reach out li mhuwiex dejjem faċli, speċjalment nis li huma f'pożizzjoni ta' leadership, isu l-expectation li jkollok ir-risposti kollha. It's good sometimes li taċċetta mhm. li m'għandix risposti kollha ħan nitlob lajnuna. Self-care habits, ovvjament dejjem nejdu fuq għalli saret klixe, pero bħal gardening kif semmit Angel, baking, mixja, etc. U anke li eh, niprattikaw acceptance li hemm ċertu affarijiet li ma nistawx nkunu nafu, hemm ċertu affarijiet li ħajibqgħu uncertain

U ansjetà meta jisu inħoss li kollox qed jabbi fuqi, jiena vittma. Mm. Allura ma narax il-possibiltajiet. U fil-fatt din l-aħħar waħda idealment inkunu miftuħa biex il-sitwazzjoni li għandna fidejna inkunu miftuħin għal interpretations differenti, ġifi jista' jkun li jiena qed nara xi ħadd qed jattakkani mentri fil-verità dan mimli biża. Hmm? Nikkonsidraw possibilità Meta, minn dak li qed tajdu, għajmi u qed nara daqsxejn il-feedback, forsi anka James, qed taraw il-feedback li qed ituna l-parteċipanti. Eh, eh, it raises certain interesting issues li eh, what is key is that we need time to understand ourselves because ourself It's changing. If it hasn't changed over the past few weeks, it's changing the way I look at myself in relation to others in this case. U naħseb għalhekk hawnhekk eh, eh, interessanti li kien hemm nies qed jgħidu sma' this is not just teachers who are feeling this, even school leaders. U għandna ħafna letteratura. Jiena dejjem kont nuża il- eh, l-analoġija ta' school leader as a long distance runner. li l-long distance runner fil-passat kien jiġriha mill-hekk sigħat jiġri waħdu. Illum realizzajna li ma tistax tħalli l-long distance runners jiġru waħedhom, hemm bżonn tan-nies li jċabċbulhom biex jimmotivawhom, hemm nies li jkunu bl-ilma. Qed nirrealizzaw li we are all in it together but we are experiencing it in different ways and therefore I think the process that we stop to reflect on the self in relation to others is very il-livell ta' komunikazzjoni madux isma ħanajjat meeting mela l-essel di ġimijaj f'daqqa waħda il-ġimijaj u U naħseb il-futur għall-inqas il-futur the next few months, hekk ħankunu, ġifir how do we relate to each other? U forsi li hekk nistgħu nitkellmu daqsxejn fuq għadin, forsi mill-parteċipanti li nħarsu lej how has it affected me as a person

aspects, kif għedt int Marlene, it encroaches now on family life. But can we now also realise that maybe family life is also important? Chris. No, eh, ma naf, sorry, James. Importa mela, kull ma nixtieq nagħmel huwa li forsi ninkoraġġixxi lil parteċipanti li qed jattendu għal din dal-webinar ipoġġu domandi fil-question and answer. In the meantime, jekk ma jimpurtax, jien aqbad żewġ kummenti li forsi tixtiequ li tikkumentaw fuqhom. Proset, tajjeb. Minnhom huwa fuq Langer, xi ħadd mill-panelists insejt min semma Langer u xi ħadd semma eżattament x'inhu. Eżatt, korrekt. Ħadd ieħor qal illi ħassu irrabjat minħabba l-fatt li ta' nuqqas ta' preparazzjoni. Eh, All right. Forsi, forsi Angela titkellem fuq anger u lack of preparation for their mark, tajjeb namlu hekk? Yes, um, Angela, you had spoken of this initial anger that you had, Vera. Eh, um, irrit najt illi jiena when I self-reflect, din hija feeling li toħroġ ħafna fija, ġifiri jina emotionally ħafna toħroġ di l-anger. Um, sometimes kun justified, sometimes kun inqas justified. And f'dan il-kas, tant kien hemm bilda palija, kifat, ġifiri, I was feeling, issa jekk hux veru jew lew kemm kien veru ma nafx, ma I was feeling illi kena misinformation illi waslet idna, jien kont edha nħoss illi globally health authorities were very slow to react. So I was feeling angry. Did it have to come to this point? Um, I was very angry anka uh, reckless way kif ċertu world leaders l-examples li taw u dal-effett kollu li kien ħaj kollu fuq minu vulnerable fuq il-younger population on everything. Ġifiri dik l-anger li isu could we have pre not prevented but maybe mitigated some of what was about to happen. Um,

li l-outcome kien pozittiv ħafna ħafna u dik il-naqqat maħħa il-fear, l-enger un bat il-fat li Malta. Statistik li dejjem bqajna very, very low, il-cross transmission baqat very low, that was very reassuring. Mm-hmm. Il-well-being tana, that had a very positive impact. So we felt safer And we could work better, because if you're anxious, you don't have a clear mind, your outcome is going to suffer. Exactly. Tajjeb, thanks, thanks. James, it-tini mistoqsija kienet forsi jista' jirrispondi għaf Father Mark. Eħe, kellna wkoll kumment ta' Jonathan Attard fejn qal li dis-sitwazzjoni suppost għenitna biex nitgħallmu minnha nkunu aktar nikbru aktar bħala komunità edukattiva u din mill-webinar sta qabel ħarġet ukoll fost l-għalliema li qisu l-element ta' kolleġjalità kiber għal mhm. xi raġuni, issa raġuni forsi nafu wkoll x'inhi, eh, ma nafx jekk jistgħu xi riflettu fuq ukoll bħala School leaders kif jaraw il-komunità tal-iskola tagħhom? Seta' hmm. x'kella dan l-impatt jew għandu xikollu? Forsi jista' jitkellem Father Mark, il-links li kellek, kellek tistabbilixxi forsi ġodda mal-SLT tiegħek. Iktar mill-links ġodda, eh, iktar rajt ehm, qisu metodu ġdid ta' kif nagħmlu il-metodoloġija ta' kif nikkomunikaw, pereżempju l-metodoloġija kif aħna we break down tasks into smaller bits mat-teachers, mat-tfal, anke mal-parents. Anke l-communication mal-parents kienet mhm. mhux f'email waħda li provaw ngħidu kollox. Sewwa. Eh, nikkomunikaw affarijiet step by step u in time mhux għandna dan il-ħsieb. L-iskop kien dan, illi one nagħtu reassurance illi aħna għadna nafu x'qiegħed jiġri. U tu illi noħolqu channel kontinwu mhux tkellimna darba suppost taf kollox. Imbagħad naħseb illi fuq dawn il-connections, mhm. eh, żdiedu ħafna il-connections bejn l-istaff bejnietom, l-istaff u l-SLT, l-istaff u tfal u l-istaff u l-parents. Ironikament, dak li dejjem aħna konna noħduh for granted, illi il-parents għandhom aċċess, per eżempju, għal-teachers, jew illi teachers għandhom aċċess għal-parents meta jridu through email, so and so forth. Is sar iktar reali u iktar bżonjus. Eżin, il-teachers ħassew il-bżon li jikkomunikaw iktar mal-parents, per eżempju, il-parents ħassew il-bżon illi u xikultant għamilnija u koll Illi flok għamilna meeting mat-tfal, għamilna meeting mal-ġenituri. Illi nispjegawlhom x'qed jiġri għalfejn id-deċiżjonijiet li qed nieħdu da kollu. U hemmhekk naħseb illi għenet biex qisu il-belief u kombinazzjoni kont qed naħseb fuqha ma' supervisor tiegħi war nofsinhar. Illi il-core belief ta' illi aħna nieħdu ħsieb li tfal ħareġ f'dan il-caring aspect ħolistiku illi aħna rajna illi id-dar qegħdin tajjeb, illi m'għandhomx needs oħra beyond l-iskola, ma bqajniex biss għal-lesin, għall-kontenut, imma rajna t-tifel fil-bżonnijiet kollha tiegħu. U naħseb illi dik wara l-pandemija ħa tħalli riżultati differenti. Nassumi li kemm it-teachers, kemm l-administration, kemm il-parents, kemm it-tfal ħajħarsu lej l-iskola b'mod differenti. Interessanti the notion of maybe Marlene, if, if we have time, James, the notion of

potentially how, how do we end up communicating in the future? Because it's now be, be, being seen and experienced in a different way. Mm -hmm. Interessanti, eh, qed ngħidu li ġejna f'punt fejn ma stajniex ma nikkomunikawx. Ekku. Il-funzjonalità tal-iskejjel ġew ibbażati kompletament fuq il-komunikazzjoni u din it has to happen all the time. Anke from a mental health perspective, ġi dak li eh, jibni resilience fina primarjament hija social support. Mhm, mhm. The networks. U żgur, u fil-fatt hija a very good protective mechanism, ġifieri meta kon naħdem ma' refugees per eżempju, ara kemm jgħadu minn affarijiet, però li kienet tagħmel differenza jekk xi ħadd jiġi traumatized jew le, hija x'tip ta' support kellu. X'tip ta' support kellu, x'tip ta' sense of belonging kellu. U jekk Ma ġara xejn iktar, din il-pandemija ikkawżat li fl-iskejjel ikonna ħafna iktar sense of belonging. Ekku, ekku, aha, aha. Proteġina bħala staff imma anke bħala tfal. Ħadd proteġina minn mental health issues.

the good things that may have surfaced out of this surreal experience, as someone has also described it here. Event, please. Mela, li nixtieq Chris li nagħmlu illi forsi ngħaddu għal Marlin biex taqsam magħna it-toolkit li. Iva, proset, l-istess saraj, aha. Imbagħad ngħaddu għal naraw daqsxejn waħda mis-survey xħared diġa kellna over 150 rispondew għalih. Proset. L-oħrajn illi min irid eh, u bat forsi morru għal dawk id-domandi li għedna tal-responses. Eh, proset, thank you. Mela, Tajjeb. Marlene. Okay. Fidejk, Marlene. Yes, ħalli nixtieq. Mela, bażikament, eh, James ħaj jixxerja eh, paġna. Eh, Nejdu la l-SSRI toolkit, issa SSRI ġarmenna assoċjaw ma' antidepressants, etc. Pero għed nitkellmu fuq positive psychology għaw li nishtiq li li namlu li naħsbu of a challenging time jista' jkun dan li għaddejjem minnu bħalissa. Meta kellna nkunu resilient, u naħsbu ftit xenna biex niddiljaw miegħu. Hmm? U kif irrispondejna eh, x'kien helpful fil-mod ta' kif irrispondejna. U nixtieqek li nistieden li kulħadd li nimlow din ma fiha xejn ġdid. U jiċċerta li dan li għaw fuq din l-slide kulħadd nagħmluh sa ċertu punt, però hija opportunità biex nieqfu nasbu ftit fuq kif nirreaġixxu meta nkunu fi żmien diffiċli. U forsi wara li naraw xenna sissa f'dis sitwazzjoni jew forsi sitwazzjonijiet passati, nistaw nieħdu dawn l-istrateġiji, dawn l-strengths, dawn l-resources, dawn l-insights magħna. Ma nafx hemmx bżonn li nispjega l-slide x'taħsbu. Jiena nara self-explanatory, però jekk jekk tixtiequ nispjega. James tmexxini ftit. Jiena wkoll qed nara li eh, kif nispjegata hemm l-idea ta' kif qalet Marlin hija l-idea li nirfettu ftit fuq kull aspett għandna ftit ħin erba' minuti kollox, forsi minuta fuq kull aspett, nirfettu daqsxejn ftit fuqhom u nżommhom għalina personali, ġifieri dan xejn ma naqsmu mal-udjenza. Ma ġast huwa mument riflettiv għalina biex nifukaw daqsxejn waħda fuq l-esperjenza ta' kif rajnihom kif qalet Marlin. James? Yes. Għandek ukoll żewġ parteċipanti ollew idejhom biex jipparteċipaw, please. E, u koll, kif qalet Marlin, din hija xi ħaġa għalikom personali. E, żommuha imlewha meta tridu wkoll, mhux hekk Marlin. Mela, li se nagħmel fil-fatt jiena Marlin se nixxerja il-link li tajtni inti li mbagħad forsi jistgħu jaċċessaw aktar tard huma fil-ħin liberu tagħhom u bidem kun jista' jara b'mod aktar Ġifieri sa nixxerja l-link fiċ-chat. Yes, hawnhekk għandna Romina, Joe Mamo u Fiorella. Romina jekk tixtieq li tagħmel komment għax ilha li jolli tidea ħafna ħin, nista' ntellagħha panelist. Tajjeb. Però jidher li le. Hawnhekk hawn Joe. Il-Joe ħan tellaw panelist, il-Joe nafuh ħan naraw Joe, jekk trid tixel il-kamera u forsi tpoġġi domanda, feel free. Tajjeb. Nista' tkellem James? Iva, proset Joseph. Hello. L-ewwel eh, proset il kulħadd u hello. Il-mistoqsija tiegħi li żewġ speakers kemm il-Father Mark u l-Angel hija kif iħossuhom x'inhuma l-emozzjonijiet tagħhom, għax s'issa qalulna l-emozzjonijiet tagħhom ta' meta għalqu l-iskejjel, tal-possibiltà jekk jiftħu f'Settembru. Huwa ta' biża' pereżempju, huwa ta' rabja, hija ta' apprensjoni, ma nafux x'ħa jiġri. That's my question. Thanks, thanks. Grazzi ħafna Joe, thank you very much. Forsi Angela trid tibda jew Father Mark fidejkom. Eh, briefly. Very briefly. Um, I like to think Lissa, I am I'm going to be better prepared, ux veru, we've been through such a tough lesson. Anka jekk jekk whatever might happen in October, We, we are better equipped issa anka bħala nerġgħu mat-tema l-well-being tagħna issa aktar nistgħu nkunu f'pożizzjoni illi we address come what may. The future is a bit uncertain, però rridu naċċettaw ukoll, rridu nagħmlu paradigm shift ukoll. Issa m'għadniex at the start of the pandemic. Ġifi ma nistawx nibqaw nibżaw, jekk konna fi shelter, issa rridu naċċettaw li ħriġna mis shelter ma nibqawx nibżaw illi ħajja għaw il-bombi fuq rasna. We have to look forward in a positive way. Jekk ikonna bżon nerġaw nalqu l-iskejjel, aħna tiġanna tried and tested issa different means of communication li nistgħu nużawhom. Jiena li naħseb ukoll semmija Father Mark kemm sir niktar sensittivi bħala school leaders, sirna sensittivi lej xulxin, lej il-kollegi tagħna, lej il-parents, lej l-istudenti. U fuq nota personali nħossu koll li din l-esperjenza kollha it's humbled us. Ġifieri aħna li tant

Għandna persuna oħra Fiorella. All right. Nara li baqa' kwart inqas minn kwarta 30 minutes. Għanara Fiorella, jħan tela panelist. Tajjeb, u bat jista' jitkellem Father Mark u Marlin jistgħu jintervjenu l-issue of li semminna Joseph of emotions. Of, uh, uh, uh you know, I think it's critical, rridu naraw x'inhuma l-aspetti pożittivi li ħan iħdu magħna biex nifqu fuq dik it-toma. Mela. Thanks. Fiorella qed tingħaqad magħna. She needs to unmute herself. Fiorella, jek tixtieq tistaqsi domanda minn iċċert, jek tixtieq Proċess. Or yours, Fiorella. Mela, my question is, um, my students, okay, I teach drama and the music. Issa, obviously as drama, I have to act out some things myself, so it will be very difficult for them

Thank you. Thanks. Welcome. Forse nista' Forse Father Mark, tintervjeni, please. Thank you. Naħseb as we were before, maħna ser niġu qatt. Biex din l-esperjenza żgur bidlet lil persuni. U allura Iva ħan orbu leħ u għala ħares ma morrux lejn il-normalità li konna nafu, imma ħa nkunu qed inħarsu lejha b'metodi perspettivi differenti. U naħseb illi biex naqgħad fuq l-emotions, għal-bidu kienu ġejjin dawk illi eh, fil-bidu Angela semmiet bħala negative emotions, ġifiri kienet terġa' tila dik il-biża ehm, x'ser jiġri. Minn banda l-oħra imbagħad on the rational level, eh aħna iktar preparati. Orra, tat m'għandniex protokoll forsi kif ser nimxu, ser nagħmlu fl-iskola. imma bl-esperjenza li ħadna anke matul dawn ix-xahrejn, dawk nistgħu nibnuhom. U naħseb il-proċess ta' bħalissa għandu jkun proprju dan, illi naraw fil-eventwalità illi jinftħu l-iskejjel, kif se nkunu ppreparati biżżejjed illi is-sistema tal-iskola tkun effiċjenti. forsi m'għandniex immorru bin-nostalġiji imma konna nagħmlu din u konna nagħmlu l-oħra, imma kif ser nagħmlu dak li aħna mitlubin nagħmlu issa bl-aħjar mod possibbli. Sewa, sewa. Thanks, thank you. James. Tifqgħu aħjar ħalli morru għas-survey jekk Eżatt, Naraw is-survey results u mbagħad jekk ma jippurtax l-ispeakers nipprovaw nagħlqu billi nħarsu lejn l-aspetti pożittivi minn din l-esperjenza biex b'hekk nippreparaw għall-webinar li jmiss. Thank you. Chris, jiena issa fil-chat ixxerjajt it-toolkit li tatna Marlin. Ġiri min jixti jinteressa ruħu mill-link fil-chat. Proset. Għandur daqxie waħda responses, kena 159, Kif qed taraw, maġġor parti mill-estate għandna nies mill-non-state u għandna wkoll parteċipanti li jiġu minn setturi oħrajn. Il-livelli kif qed taraw il-maġġor parti tagħhom huma primarja. Sew. Għandna wkoll mbagħad hemm post-secondary, tertiary u anke miċ-child care u l-kinder. Ir-rwoli wkoll huma varjati, però għandna ammont sostanzjali ta' għalliema, bħalhom ukoll għandna ħafna assistant heads. U għandna wkoll numru sabiħ ta' heads of schools u anka officers. Ċiali, aha, aha. Għamlu fi żewġ domandi li forsi nistaw na dokument eh, fuqhom. Basikament kellna domanda hmm. kif affettwatek l-esperjenza tal-COVID u kif qed naraw il-maġġor parti aktar minn nofsom qed jgħidu b'mod negattiv. Hmm. Għandna kwart minnhom li qed jgħidu b'mod pożittiv U għanna jisu Inqas minn kwart. Wieħed minn kull ħamsa qed jgħid l-ebda effett speċi ma kellha. Mhm, mhm. Dik nistgħu narawha. Ħa naraw ftit responses, ovvjament li kellna ħafna mhux sendrom kollha tal-ċirkostanzi personali li l-COVID-19 impattat fil-xogħol tagħna b'mod professjonali. U hawnhekk forsi nistgħu naqraw ftit responses, all right? Per eżempju, xatt qed jgħid it helped me with thinking outside the box. li l-probabilità jien qed nallaċċa ħafna magħha dik. Increase my workload. Stress and longer working hours. Mhm. More time involved. Work triple daw me qed jgħid, ġifieri qed jgħid li hija pożittiva. Eh, hemm qed jgħid l-element huwa d-diffikultà li taqa' magħhom, l-istress li forsi ġabet magħha. Ehm, inqas ħin biex naħdem fuq ix-xogħol tiegħi personali. Mhm. Ehm, U kif qed taraw numru ta' responses ħandurhom malajr reaching out some students mhm. certain amount of anxiety li li jisu semmejnija b'xi mod ukoll had to learn more about technology emma qed nimmaġina kemm minn min viżavi għalliem, viżavi school leader. Għanna numru ta' responses. So basically, u fidejn il- ehm, il-panelist oħrajn min irid jikkumenta fuq dawn l-effetti forsi fuq il-riżultati. Forsi nibdew naraw daqsxejn, I mean, eh, forsi Marlin, un bat tista tkellimna daqsxejn why people said no effect. Mhm. Eh, għalija dik li għandek kważi kwarts tal-parteċipanti għati għadu did not affect them. It's interesting compared to over 50, 50% that yes, it has affected them negatively. I think it resonates with what you were saying initially, how people react to the unknown, you know. Uh, ma, min irrit jibda, ma naf, I mean, Chris, two minutes għanna fuq dil-parti, għax baqana five minutes għal ħar biex ninkonkludu Għandek raġun, għandek raġun. Li nixtieq li niggwida nerġgħu nifqu bl-aspetti pożittivi jekk ma jimpurtax. Għax naħseb x'ħadna minna kif qalilna Joseph e, earlier on, what are what have we learned from this? Therefore identifying the positive to build on it. Ġifieri nipprovaw nġibu kollox flimkien, please. Nista' ngħid xi ħaġa milgħajr. Mela. Tajjeb, ibda Marlin, thank you. Mela, biex inkomplu ma li jissemmejt int fuq il-no effect, eh, naħseb parti kbira hi kif ninterpretaw is-sitwazzjoni, ġifieri għaltu ninterpreta s-sitwazzjoni bħala ara xi ġrali. Sewwa. Ħajti qed tikkolla u għaltu ngħid la eh, ħaniħu din l-opportunità, ħanagħmel ftit affarijiet id-dar. Ġifiri, hija kwistjoni ta' interpretazzjoni. Li ħareġ mill-kummenti però huwa ħafna il-bżonn ta' boundaries. Il-fatt li x-xogħol ġi d-dar u m'hemmx separation, ġi jekk jirnexxilna u naf li diffiċli ta' jekk jirnexxilna nagħmlu boundaries li għalmenu fil-weekend ikollna ftit ftit ħin li ngħidu mhux ħammissu xogħol. Eh, dik mhm. tista' tgħin immens anke biex nikkultivaw relazzjonijiet ma' tad-dar li ħajsostnuna eh, f'da żmien. U l-aħħar ħaġa hi li rigward is-sena d-dieħla u l-ansjetà Eh, ħankunu ħafna iktar preparati u fl-istess ħin żgur li mhux ħankunu preparati għal kollox. Mhm, eżatt. Iċ-challenge hi li nafdaw ir-riżorsi li hemm fina li anke meta l-affarijiet forsi ma jkunux daqshekk ċerti, eh, we are able to cope. Kif ġara issa? Hmm? U għalhekk kellna dik it-toolkit jisu biex mhm, mhm. nfittu nafusna. Yes, yes. Li l-affarijiet ma jkunux kollha settled, Imma we have, we trust our own resources to be able to cope. Thanks, thank you. Thanks, Marlene. Who, A Angela, would you like to add something? Naqbel perfettament ma li qalet Marlene u jiena li hija relationships jerġa' kollox jidur kollox il-xogħol ta' school leader l-alfa u l-omega huwa fuq ir-relationships li inti tibni mal-kollegi. Ħanajt xi ħaġa żgħira ħafna fil-bidu meta bdejna bi school closure, manning the schools kellna lil cleaners. The very first few weeks kulħadd kienet jibża li joħroġ mid-dar u every day we used to communicate with, with the school cleaners u kienu daw that they were manning the fort for us. Ġifiri, kiku ma konniex investejna f'relationships tajbin emmek, konna mbagħtu, ġifieri ma kulħadd għax ma tafx xħajġi bżonn li inti ikollok dak il-ħin. Ok, thanks, thanks. Father? Jina naqbel perfettament ma' Angel, ġifiri naħseb li l-iktar ħaġa li rridu ek inkomplu nisqu fuq hija dawn ir-relazzjonijiet sbieħ li nibtu ma' din it-traċedja, jekk rridu ngħidu hekk, u li issa nsostnuhom. Għaliex jista' jkun li f'mument ta' ħa nsejħulu diżastru tidħol iktar il-id tal ħanejn jew li ħanati daqqatit. Imma mhux for granted u inkomplu nibnu fuqhom. Thanks, tajjeb, proset. James. Forsi tgħaddi kumment konklusiv eh, inti. Eh, għajni, naħseb. Mhux faċli tikkonkludi, imma li qed nieħu gost huwa l-ħin kollu għaddejjin il-messaġġi tal-kollegi tagħna li qed jipparteċipaw b'mod dirett bejnietna. Eh, naħseb waħda mill-affarijiet again resilience, it's character, it's the person eh, and the attitude eh, that we have built over the past few weeks and months. Naħseb is critical, it helps us in my opinion the need to revisit self

in our next session. Thank you all. Grazzi Chris. Um, uh, nalaq billi nirringrazzja bħalma mel Chris, ovvjament li guest speakers li kellna, Angel, Marlene, Mark, ovvjament il-Chris li mexxa din id-diskussjoni, lilkom illi nħugos li kellna 200 parteċipant f'dal-webinar li huwa numru sabiħ ħafna u anka grazzi għal parteċipazzjoni tagħkom fiċ-ċett u anke fil-question and answer. Għandna xi domandi li ma rnexxinniex nirrispondu, jiena għamilt copy u paste tagħhom, probabli ngħaddihom lil Marlin u l-Chris biex forsi jekk nistgħu nifformulaw tliet domandi kull mem, answer għalihom u nibatulhom ma' email nistgħu nagħmluha. Nixtieq nagħlaq billi nintroduċi il-webinar, is-seminar anzi li jmiss il-ġimgħa d-dieħla u anke ħanajt ta' wara Bażikament, mhm. fis-seminar li jmiss li sieħu sija u nofs dan, hawnhekk se naraw l-esperjenza tal-istudenti minħabba l-bidla tal-COVID. U allura fuq il-panel se jkollna erba' studenti, tnejn mill-skejl sekondarji, tnejn mill-skejl post-sekondarji, għandu jkollna ehm, DG ta' Head of School fil-panel. Is-seminar ta' wara, il-webinar nsi ta' wara, se jkompli ma' dan il-webinar li kien fuq il-well-being, u hemmhekk se nitkellmu fuq the challenges li l-school leaders iffaċċaw, ġifieri huwa kontinuazzjoni ovvjament ta' dan. Ovvjament, nerġgħu ringrazzjakom u nistirinkom tkunu magħna ġimgħa d-dieħla. Recording ta' dal-webinar ikun available għada u il-registrations għal webinar li jmiss ikunu eh, available il-lejla mit-8 l-qoddim fuq il-website Love to Teach. Grazzi ħafna l-kulħadd, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you. Grazzi, thanks.